ווייטער מען זעט רבי שיע בן לוי האט געלערנט מיט זיין זון, די גמרא אין קדושין דף ל עמוד א' שטייט אמר רבי שיע בן לוי, דער זעלבער רבי שיע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה, יעדער איינער וואס לערנט מיט זיין זון תורה, את בן בנו תורה, זיין אייניקל, זיכער דער זון, כאילו קיבלה מעשינו העצם, כאילו איז מקבל געווארן פון באשעפער אליינס, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדתו לפני ה' אלקיך בכורי. די גמרא דערציילט אז איינמאל איז די האט מען געזעהן רבי שמעון לעווי לויפט אינדערפרי אין די גאס נאר מיט א קאפל נישט מיט די ספאדיק נישט מיט די קאלפיק נישט מיט די סידור די ספעשל רעבישע בגד וואס ער האט געטראגן געווענטליך סאו ער איז געלאפן אזוי ווי פראם וואן מינוט טו די נעקסט און די עולם האט אים געפרעגט דאס וואזנט די רעגולער וועג וויאזוי רבי שמעון לעווי פלעגט זיך דרייען אין די גאס האט מען געפרעגט וואס איז די בהלה וואס איז די הצלה קאל האט ער געזאגט איז דען קליין וואס די תורה זאגט אז דער וואס לערנט מיט זיין זון תורה איז כאילו יעצט מקבל געווען פון הר סיני און ממילא האט ער געוואלט נעמען זיין זון אין חדר אריין איז ער געלאפן מיט זיין זון. נאר רבי שמעון לוי נישט נאר האט אזוי גע'דרש'נט ער האט אויך עס אליינס מקיים געווען אזוי ווי מען זעהט דא ער האט געלערנט מיט זיין זון מיט די מסנ ל רבי שמעון לוי he practiced what he preached און אויפן ספר נוצצי תורה ברענגט ער בשם די קדושת ציון א ביוטיפול ווארט וואס איז נישט געדרוקט אין ספר קדושת ציון, די פרשה זאגט די וואך אין די תוכחה בניך ובנותיך נסינים לעם אחר ועיניך רואות וכלות עליהם כל היום, ווייל בדרך כלל צדיקים חסידישע רביס האבן אריין געארבעט און געטרייט צו טרעפן באהאלטענע ברכות אין די תוכחה זאל זיין לטובה און למעלתן של כלל ישראל. זאגט די קדושת ציון צו ידיעה, כדי מצליח צו זיין בחינוך עבדים, איז נאר דא איין עצה, איין עצה וואס העלפט, וואס איז די עצה? סייעתא דשמיא, אלץ איז אין די הענט פון די אייבערשטער, און דער איז נאטינג מאר דעט העלפס. אבער כדי זוכה צו זיין צו סייעתא דשמיא, דארף דער מענטש טון זיין השתדלות, און טון וואס באמת ער קען, וואס איז נאר מעגליך, אז די קינדער זאלן מצליח זיין, און נאכדעם קען דער מענטש זאגן רבונו של עולם, איך האב געטון ככל אשר ציוויתני, און יעצט קען איך בעטן השקיפו ממעון קדשך, דו טו דיין חלק, אבער סתם אויפצוהייבן די הענט צום הימל און זאגן באשעפער, דו טו דיינס, איך טו גארנישט, דאס ארבעט נישט. זאגט דער פסוק, בניך ובנותיך נשיאים לעם, ווי אזוי קען מען מאכן די קינדער, די זין און די טעכטער זאלן זיין לעם, דו ווילסט דיינע קינדער זאלן זיין נסינים לעם צו א עם קדוש, דיינע קינדער זאלן זיין הייליג און לעכטיג, דאס איז נאר אחר וואס עיניך רואות וקלות עיניים כל היום, א גאנצן טאג ביים לערנען, ביים דאווענען, ביים ביי די ארבעט, טראכט ער, ער איז משתדל, ער טוט השתדלות און ער רעדט צו מענטשן, ער דאווענט פאר זיי, די קינדער זאלן מצליח זיין. דעמאלס קען מען זוכה זיין צו א עם קדוש, דער אייבערשטער וועט דיך דעמאלס געבן די סייעתא דשמיא, די זקוקים ככל אשר ציוויתני, אויב אזוי קענסטו בעטן השקיפו ממעון קדשך ומן השמים.